Noswaith dda. Os ydych chi'n gallu clywed fi'n iawn, bawd i fyny. Da iawn. Falch bod pawb yn gallu clywed fi. Diolch am y gwahoddiad. O'n i wedi gobeithio dod lawr yn uh, bersonol. Bydde fe wedi bod yn neis iawn. Felly byddwn ni'n gallu dod yn noswaith i chi'n fyw yn Llandybiau. ond mae'n debyg bydd noswaith gyda ni yn y fan hyn. Felly, uh, lle bod fi'n ala carden i chi gyd, Nadolig Llawen. Gobeithio gewch chi amser arbennig. Y cwestiwn i ddechrau yw, ydych chi wedi gorffen y paratoi? Na, dim, dim eto. Mae cymaint o baratoi ynglyn â'r Nadolig. Ni'n cofio clywed rhywun yn gweud unwaith, fi ddim yn gwybod beth yw'r ffys, ni'n cael blwyddyn cyfan i baratoi, ni wedi cael blwyddyn, ond i ni'n gadael pethau tan y funud diwetha. Paratoi presante, paratoi bwyd, paratoi mwy o fwyd, paratoi parti, paratoi ymweliadau, paratoi dathliadau arbennig gyda aelodau teulu, cymdogion, plant yn paratoi yn yr ysgol, y drama, yr pasiant fawr, a wedyn ni, i ni'n paratoi caneuon, carolau, paratoi cerddoriaeth. Mae'r paratoi yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Petaech chi wedi gofyn yn y dolyg cyntaf Fi oedd na unrhyw baratoi? Wel, wrth gwrs yr ateb mawr yw fi na baratoi ryfeddol, yn wir tragwyddol, cyn i'r Nadolig cynta uh, ddod ar draws ein, yn byd ni. A dyma'r doi adnod eisiau edrych arno heno, uh, sydd yn sôn am y paratoi Mae'n sôn am y person, mae'n sôn am y pris, a mae'n sôn am yn breintiau ni. Yn Llyfr Galatied, y bedwaredd benod, adnod 4 a 5, pan ddaeth cyflawniad yr amser, neu pan ddaeth yr amser iawn, pan ddaeth llawnder yr amser penodedig. Anfonodd Duw ei Fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni o dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, er mwyn i ni gael braint mabwysiad. Wel, mae'r adnodau yma yn Galatiaid yn sôn am pen llanw paratoadau manwl a thrylwyr Duw ar gyfer i blant. Mae'n sôn am Duw yn trefnu, Duw yn goruchwylio pob manylyn hanesyddol, daearyddol er mwyn hyrwyddo i bwrpas mawr yn achub ac yn ein mabwysiadu ni mewn i'w deulu. Does dim byd y tu allan i lywodraeth ac i awdurdod Duw. Felly y gair mawr fan hyn heno yw cyflawni. Daeth cyflawniad ar amser. Mae'n siŵr bod nifer ohono ni wrth yn bodd pan ni wedi cyflawni, ni wedi gorffen, ni wedi cwblhau, cwpla, rhyw dasg uh, arbennig. A, a mae'r syniad yna yn y gair fod Duw yn cwblhau yr holl drefniadau a gafwyd yn yr Hen Destament, mae Duw wedi rhoi addewid ar ôl addewid dros canrifoedd. Mae un esboniwr yn dweithio ni, yn y gair cyflawni, chi'n gael y syniad o ddew, o, o ddew yn llanw cwpan, y cwpan cyfamod, os, os allwn ni alw uh, y cwpan uh, uh, hynny heno, cwpan y cyfamod, a mae Dyw yn llanw'r cwpan o genhedlaeth i genhedlaeth, o ganrif i ganrif, uh, o oes i oes, mae'r cwpan yn mynd yn fwy llawn. Ac wedyn ni, mae'r cwpan yn cyrraedd y terfyn. Ac wedyn ni, mae'r mae cyfan yn llifo drosto. Dyna'r syniad, neu un o'r syniadau uh, o gyflawni. Nath Rodri yn dyfynnu ni o efengil Iowan, Iowan 1, adnod 14. Wel, yn yr adnod nesaf, 'y ni'n cael y gair 'cyflawni' eto, y gair gwreiddiol, ac o'i gyflawnder ef y derbyniasom ni oll, gras am ras. Felly, gellid dweud heno fod cyflawniad mwyaf gras Duw wedi dod i'n byd ni yn nyfodiad yr Arglwydd Iesu, Iesu Grist. Mae, fel mae'r ymunydd yn dweud, mae dilew, gras a chariad ar fin cael ei dywallt i'n byd ni, neu'n wir yn cael ei dywallt i'n byd ni, yn y fodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna fam arbennig, mae yna lle arbennig, Mae yna bobl arbennig ac wrth gwrs mae yna berson uh, arbennig. A dyna lle fi eisiau dechrau heno. Fi eisiau sôn am y person arbennig mae'r adnod yma yn tynnu sylw ato. Nawr, i nifer fawr ohonom ni heno, mae'r person yma'n gyfarwydd iawn. I ni wedi clywed yr enw, i ni'n gwybod y manylion amdano. Ond meddyliwch am y bobl hynny oedd yn clywed am y tro cyntaf, a mae hyn gobeithio yn mynd i fod yn wir yn y dolyg yma, pobl fydd yn deall ac yn dirnad am y tro cyntaf pa mor ryfedd yw'r person uh, yma. Anfonodd Dyw a'i fab, medde'r adnod, wedi ei eni o wraig. Y dysgeidiaeth uh, chrysnogol hyfryd yw fod gyda ni gwir ddew yng Nghyst a mae gyda ni gwir ddyn. Nawr, mae pob pregethwr o Gymro yn mynd i ddyfynnu hwn dros y cyfnod yma, a mae'n fraint i ddyfynnu yr ffordd hyfryd nath Ann Griffiths i roi e, does dim eisiau ni roi e mewn unrhyw ffordd arall. Ym mherson yr Arglwydd Iesu Grist, cafwyd dwy natur. Dwy natur mewn un person, ac mae'n manylu wedyn ni yn dwy, yn anwahanol. Dych chi ddim gwahanu'r diwdod a'r dyndod, maen nhw yn an wahanol mwy ac mewn purdeb heb gymysgu, hynny yw mae e'n cant y cant yn ddyn, mae e'n cant y cant yn dduw, yn ei perffeithrwydd hwy. Wel, mae'n osodiad clasurol yn dywe o'r, or athrawiaeth clasurol. Dyma'r person ryfedd hwn. Mae e'n ddyn real, dyn, i ni wedi clywed yr ymadrodd heno, hyd yn oed o enau John Perry, go iawn. Mae yn ddyn go iawn, yn rannu, yn gwendid ni, bryder yn bywyd ni. Roedd ganddo gorff, corff iawn, esgyrn, cyhyrau, system nerfol. Roedd e'n teimlo yn gweld, yn clywed, yn anadlu. Roedd y dyn yma, Iesu Grist, yn blino. Roedd e'n sychedig. Roedd angen bwyd arno weithiau. Roedd ganddo system uh, seicoleg. Roedd ganddo gwir emosiwn wrth brofi trystwch, llawenydd, poen, dioddefaint. Mae'r proffwyd Esaia yn ei roi e fel hyn yn dweud, gŵr gofidus a chynefin a dolir. Mae e'n ddyn. Mae e'n ddyn. Mae rhywbeth accessible iawn. Mae, mae rhywbeth allwn ni fynd at hwn. Mae, mae e'n ddyn i gyd ymdeimlo am holl gwendidau i gyd. Gafodd ei eni o wraig. Ond hefyd mae e'n mae e'n ddew. Mae holl anfeidroldeb i Dad yn llenwi ei natur a'i berson. Mae holl doethineb Duw, trysor gwybodaeth a doethineb Duw yn hwn. Mae e'n llawn sancteiddrwydd perffaith i Dad, ac mae'r sancteiddrwydd hwnnw yn pefrio trwy bob gair, pob gweithred, Mae yna rhywbeth glân yn yr arglwydd Iesu Grist, mab Dyw. Ond sylwch yn benodol yn yr adnod, wrth feddwl am y person rhyfedd hwn, mae Paul yn tynnu sylw at y ffaith bod e wedi cael ei eni o dan y gyfraith. Oedd yna broblem mawr yn Galatia uh, ynglyn â glynu at y gyfraith. Ond mae Paul yn tynnu sylw at y ffaith fod Iesu Grist wedi glynu at bob manylun o cyfraith Dyw. Mae o dan cyfraith cyfiawn Dyw. Mae pob peth nath Iesu Grist yn ôl y gyfraith. Mae fywyd e, mae eiriau fe, mae weinidogaeth e, y gwyrthiau, yr aberth ar y diwedd, mae'r cyfan yn ôl ac o dan amodau uh, y gyfraith. Mae'n rhoi ei hun yn wirfoddol o dan amodau ufudd-dod y gyfraith. Mae'n darostwng i hun i ofynion y gyfraith mewn ufudd-dod llwyr. Mae e'n cadw'r gyfraith i gyd. Mae e'n byw a chyflawni ac yn, hyd yn oed yn harddu cyfraith Duw ym mhob ffordd moesol, cymdeithasol ac wrth gwrs cyflawni holl symbolau o fframau ar aberthau wrth iddo ufuddhau ie hyd angau, angau'r groes. Does dim rhyfedd fod Ann Griffiths yn dweud wrthyn ni ac yn hannog ni i weld o fenaid gwêl addasrwydd y person ryfedd hwn. ac wedyn ni mynd mlaen i'n hannog ni dyfywyd mentra arno. Felly, yng nghanol yr holl paratoade y Nadolig yma, pidwn ag anghofio y person ryfedd hwn a gafodd i ddanfon ar yr amser, yr union amser iawn gan i dad. Ond, meddyliwch wedyn ni am y pris ryfeddol Mae'r adnod yn dweud bod e wedi byw o dan y gyfraith er mwyn yn prynu ni, er mwyn yn ryddhau ni. Yn wir, mae'r syniad o brynedigaeth, falle bod ni'n meddwl bod e'n estron a bod e'n rhyw air mawr diwinyddol, ond i'r bobl yng nghyfnod yr apostol Paul, oedd prynu a gwerthu yn digwydd yn y farchnad pob dydd. Yn wir, o'ch chi'n prynu a gwerthu gwas. Um, oedd yna system yma yng Nghymru, yn dod e, ffair cyflogi. O'ch chi'n prynu a gwerthu eich gweision, prynu a gwerthu y carcharorion. Oedd rhywun yn dod felly ac yn rhyddhau y carcharor, ond y peth mawr oedd bod chi'n talu pris. Wrth gwrs, byddai'r iddewon yn cofio'r pris a dalwyd i ryddhau nhw o gaethiwed yr Aifft. Felly, petai chi'n Iddew neu'n Roegwr, roedd y syniad o prynu a gwerthu ddim yn un estron. Os ewch chi nôl i'r drydydd bennod o Galatiaid, 'ych chi'n cael uh, uh, yr adnod yma, Crist am llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, gan ei wneithir yn felltith trosom. Canes y mae'n ysgrifenedig, melltigedig yw pob un sydd yng nghrog ar y pren. Nawr, dyma pam ddaeth y person rhyfedd hwn. Fe ddaeth e i fod yn brynwr. Fe ddaeth e i dalu'r pris. Nawr, mae'n siŵr bod chi gyd wedi darllen Jonathan Edwards a'i waith, ac yn arbennig y cyfrol rhyfedd yn y marn i, a mae yn werth darllen er bod e'n anodd iawn yn y Saesneg, ond uh, teitl y gyfrol 22 penod yw Hanes y Brynedigaeth. A mae Jonathan Edwards yn mynd â chi o gardd Eden i'r nefoedd a'r deiar newydd ac yn uh, wel, yn, uh, beth yw'r gair Cymraeg am ransac, ond mae'n mae e'n mynd i bob cyfeiriad posib i esbonio mawredd y brenedigaeth, ond canolbwynt gwaith Jonathan Edwards, wrth gwrs, yw canolbwynt y Beibl, y pris a dalwyd. Mae yna sôn am y pris yn yr Hen Destament. Mae yna system offeriadol ac aberthol yn pwyntio yn y cysgodion amdano fe. Ond mae'r foment mawr yn dod pan bod y pris yn cael i dalu. Dyma'r foment fawr. Wrth gwrs, mae'r Arglwydd Iesu Grist yn cyflawni pam bod e'n marw ar y groes. Mae e'n dod i Fethlem er mwyn mynd ymlaen i Galfaria, ac ar Galfaria talodd yno swm ein dyled. Un o'n emynau mawr arall ni. Y gost drudfawr er mwyn ein rhyddhau ni. Mae'r brynedigaeth yn Iesu Grist yn fwy helaeth, wrth gwrs, na'r brynedigaeth gafwyd o'r Aifft. Yn yw uh, rhywbeth i ryddewon y pryd hynny. Oedd na rhywbeth penodol ac oedd na rhywbeth cyfyngedig am y brynedigaeth yna. Ond mae'r brynedigaeth sydd yn Iesu Grist, fel gwelson ni yn y darlleniad, I'r Iddew, i'r Groegwr, i dyn, i benyw, does dim un gwahaniaeth yn y byd. Yn wir, mae'r brynedigaeth i cyfanfyd. O brynwr mawr y byd, mae'r Arglwydd, Iesu Grist, yn talu'r pris er mwyn rhyddhau ei bobl. Ac felly mae'r Cristion yn gweld cyfoeth a thrysor ei gyfiawnder perffaith yn ein gwaredu ni a'n rhyddhau o felltith a chosb y gyfraith. Ac wedyn ni, y trydydd peth, nid yn unig fod na person rhyfedd ac fod na pris rhyfedd, Yn biti fod na ddim py arall da fi, ond na fe, dos dim. Ond y fraint rhyfedd. Ystyriwch y pris a dalwyd, ac i beth? Pam bod Iesu Grist yn talu'r pris yma dros pechaduried, dros gelynion, dros rai oedd yn wrthryfelgar iddo fe. Wel, mae'n gwneud hynny er mwyn i cael nhw i gyd i fewn i'r un teulu ag ef. Mae e yn y teulu Dyw y Tad, Dyw y Mab, Dyw yr Ysbryd Glân. Gewn ni weld rhywbeth o hynny mewn munud. Ond mae'n talu'r pris er mwyn dod â nhw i fewn, braint, beth mae'r adnodau yma'n ei alw, braint mabwysiad. Mae J.I. Packer, ac mae'n y gysylltiad gyda J.I. Packer a Ryd Amman, pan ddath e Ryd Amman flynyddau nôl um, i gyfarfod yn Bethany, uh, gofynnodd e i J.D. Williams os allai fe fynd i weld rhyw set arbennig yn Bethany. A J.D. Williams yn quite yn, yn meddwl beth oedd eisiau gweld y pren, a pawb yn gweud bod pren, pren neis yn, yn beth yn ni. O fan hyn, fan hyn, meddwl fe, oedd yng Ngwraig yn eistedd y noson, ddath i nabod yr arglwydd Iesu Gris, Kitty Packer o Land y Bie, os dwi'n cofio, ac yn Bethany yn yr um, ymgyrch myfyrwyr 1940, pryd bynnag oedd e, dath uh, Eunice Davis a J.D. Williams a Kitty Packer i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, oedd e eisiau gweld y set. Wel, dwi ddim yn just yn dyfynnu J.I. Packer a beth oedd e'n meddwl am y set yn beth hynny. J.I. Packer yn dweud, braint mwyaf y Cristion yw mabwysiad. Oherwydd yn y mabwysiad, i ni'n profi cariad anwyldeb y Tad, yr un cariad a'r anwyldeb a ddangoswyd tuag at y Mab. Dyw gradd yr anwyldeb ac ansawdd yr anwyldeb a hyfrydwch ar anwyldeb ddim yn annhebyg, ond yn hollol debyg, fel carodd Duw y mab, ac fel mae'r mab yn caru'r tad, mae'r tad a'r mab yn yn caru ni ac yn ein mabwysiadu ni, fel ein bod ni'n cael y fraint a ddarllenon ni amdano heno, fel y bod ni'n gallu alw Dyw yn dad. Aba, dad. I ni'n dod i fewn i deulu, y teulu'r ffydd. I ni'n cael identity newydd, beth bynnag yw'r identity o ran Malaysia neu Brynaman neu Pen y Groes neu le bynnag i chi, a'r teulu yna, nawr mae'r identity i chi'n fab, i chi'n ferch, I Dduw, a mae Duw yn dad i chi yn yr Arglwydd Iesu Grist. I chi'n cael profi gras, i chi'n cael profi cariad plentyn mabwysiedig yn union fel mae Iesu yn profi cariad y tad, nid fel gweision bellach, ond yn feibion ac yn ferched i ddiw. Ac mae hyn i gyd, fel glywson ni ar ddiwedd y darlleniad, nid o waith dynol, ond gwaith yr Ysbryd Glân. A chan eich bod yn blant, anfonodd Duw Ysbryd a'i fab i'n calonnau yn llefain Aba, Dad. Wel, dyma brofiad arbennig y plentyn yn cael arddel a mwynhau perthynas uh, gyda Dyw. Mae'n bosib ydych chi ddim yn mwynhau rai agweddau o'r Nadolig. Uh, mae yna atgofion ac uh, mae yna pethau amlyserus felly yn dod i'r cof. Felly bod yna sefyllfa amlyserus ac anodd ar hyn o bryd. Ond mae'r adnod yma'n dweud ni fod yna bleser, fod yna mwynhad yn y realiti fod Duw wedi danfon person rhyfedd, wedi talu pris rhyfedd ac wedi rhoi i chi braint rhyfedd. Ond mae yna fwy na'r mabwysiad. Mae yna fwy. Os ych chi wedi cael eich mabwysiadu, I chi hefyd yn etifedd. I chi'n etifedd teyrnas Dduw, trwy ffydd, a hynny nid dros amser, ond am dragwyddoldeb. I chi wedi dod i sylweddoli fod y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân wedi bod ar waith yn trefnu ac yn gwireddu y cyfan er eich mwyn chi, Ac mae'r paratoadau mawr i ddanfon yr Arglwydd Iesu Grist i'r byd ac i gael chi yn y teulu trwy talu'r pris, wel, rhagflas yw hwnna. Rhagflas, cwrs cyntaf. Rhaid wedi cyrraedd y wledd fawr eto, ond mi fyddwch chi, mae yna ffordd wedi cael ei drefnu fel bod chi a fi a phob credadun arall yn cael cyrraedd y nef ac yn cael etifeddu gyda Christ. Yn gyd etifeddion â Christ, fe fyddwn ni yn yr un lle, fyddwn ni yn yr un man, fyddwn ni gyda'r un pobl a fyddwn ni yna am tragwyddoldeb. Y nef i hunan, i chi'n etifedd. Chi'n gwybod, mae un gweinidog o'n i'n nabod yn dweud bod e'n edrych yn, yr, yn, edrych yn y drych yn y bore. A y peth cyntaf mae'n dweud yw public enemy number one. mae'n gwely hunan ac yn gwybod mai fe yw'r broblem. Ond uh, wrth yr siafo ac edrych yn y drych, mae'n pregethu tyn bach wrth ei hunan. A mae'n atgoffa ei hunan, rwy'n blentyn i ddew, Rwy'n etifedd fel hyn i fi mynd i fyw heddi. Rwy'n mynd i fyw fel plentyn i ddew. Rwy'n mynd i fyw fel un o etifeddion teyrnas nefoedd. Wel, siwr o fod dyma'r ffordd i fyw bob dydd, ond gadewch i ni o leia yn y dolyg yma, nid jyst chymod, agor y cracar a dod i'r uh, coron plastig neu coron bapur ar ein pennau ni, i ni nawr yn gwisgo coron gogoniant. Gogoniant a gafodd ei roi gan ddew a fydd honna yn disgleirio neu'n sino am tragwyddoldeb. Gyda chi ni werthfarogi a mwynhau Diolch am y fath realiti. A defnyddio, defnyddio o leia peth o'n hamser y Nadolig yma i fyfyrio ar y gwirioneddau mawr ac i rhannu nhw gydag eraill ac trwy'r cyfan rhoi'r clod a'r gogoniant i Dduw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen.